Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji. Mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ.

Gilbert, il-bibi. Nsellimlek.
Grazzi ġbin tal-istedina. Tal-istedina, insomma. Eh, Daqxie background fuqek, Gilbert. Mela jena Gilbert għandi 45 sena dal-waqt, nalaqom fl-ulju. Pratikament jien mużiċist, jafuna ħafna nis, maruf, jgħidu li l-bibi. Il-bibi Propjament ġej minn nannu tiegħi, minn Frank, Frank Camilleri l-bibi, u nannu kien idoq ehm, strata stretta dak iż-żmien, fi żmien il-Navy jew 50s u hekk. U beda beda strata stretta jdoq, ġifieri ġol clubs. U nannu kien eh, pjanista bravu ħafna kbir, ġifieri rinomat. Ehm, prattikament da l-laqam ġi kienet id-doq, darba minnhom ġo klab u ovvjament eh, da ħobb il-ġezz nannu kien id-doq ħafna mużika ġezz u hekk. U meta id-doq kien jisketja, fimmet ikanta, sejjer babu ribu da bab bab. U kien hemm wieħed insomma għal ħilu inti il-bibi, fa' speċi minn hemm bdiet. Umbat baqgħet tinteret minn missieri, it-siju. U mbagħad spiċċajt jien u ħija wkoll. Għandi ħija, aħna kollha familja mużiċisti ġifieri, hemm missieri drummer u hemm ħija drummer ukoll. U bqajna nżommu eh, il-laqa mid-dekor. Eh, inti mhux id-drum siddu. Eh? Lejna pjano. Pjano.
Kompożitur ukoll ħadd sehem mużika mużika. Erba' darbiet infila, tħalla lih. L-ewwel darba kont kważi ħa nerbħu, ġejna t-tieni post bil-kanzunetta Jgħid Inħobb, kanzunetta li kitbita lirika ta' Rita Paċ. Nsalmula.
Nsalmula minna u Rita.
U kantant il-famuż Christian Ardingu, ċelebru, kantant li unnomat ħafna. Għaw Malta.
Kellek xi esperjenzi naqra spjegabbli. Paranormal.
Paranormal. Paranormal nħobbu ħafna. Anka għandi ħafna kotba d-dar nħobb naqra. Fuq u anka nfittex fuq YouTube u nkollu nqelleb hekk. Eh, pratikament kelli ħafna, kelli diversi ehm, esperjenzi ta' paranormal, bis però għan semmi tnej minnhom li vera baqgħu f'moħħi u baqgħu l-esqaw impressjonawni. L-ewwel waħda prattikament kelli forsi dawk naf 22 sena kont kont kont noħroġ ma' persuna mżomma ma' tfajla.

Id-daħla tal-bus kienet kważi li ħaddin li ġifieri tħanna l-ġewwa ħafna. U ovvjament ħanna ġosqaq, tfejt il-karozza jien. Għan ferra l-kafe, biex tifhem jaħjar biex nidħol fid-dettal. Ehm, u dil-karozza f'sal wieħed mux binni kif ngħid, jiġifieri ħassejt kesħa kbira, sa kienet il-kesħa vera biss, però l-kesħa li ħassejt kienet xi ħaġa sekk tħal ġo cold storage ta' friza bil-Malti. Fej fej żommu l-laħam u hekk. Ksaħt bil-karozza jien, ma għat forġ mill-kasħam, fimt? U l-karozza ntlit kollha nita, f'salb ta' ġifieri bil-ħeġġeġ kollu, ma stajx nara barra jien. F'tem ta' għaw, ma tepo fis-sekin, fimt? Ovvjament, ħanferraw il-kafe u hekk, ma kien hemm xej partikolari barra, ġast kesħa biss, Għajt għaddi. U fim minnom eh, nara erba dellijiet mal-garozza. U ksaħt, da kollox temp sekondi ftit, eh, ma domx iktar minn 30 seconds dil ħaġa hekk. U għal-għu għabdu diru bil-mod mal-karozza. U mbagħad silt minnhom isek qbad eh, spin dryer u jispinjaw. Ma żgur persuni jew ġas dell. Dellijiet rajt, ma nafx mhux ma kinux persuni żgur għax il-moviment li bdew jagħmlu fil. X'forma kienet? Dell rajt, dell ta' persuna, sak tara dell iswed. Infatti hemmhekk naf li jagħmlu il-black masses il. Ġiri smajt iju. Imma ma kinux persuni żgur. Li rajt. Mhux li rajt. Kif kienet jiġifieri bdew iduru mal-karozza? Abdu duru mal-karozza. L-ewwel bispeed bil-mod, ġifieri isom. Bdejt tisma' l-passi jew xej? Xej, passi xej, sejja xej, just delliet rajt. Bat qabdu jispinjaw daw. U fl-istess ħin xaħat tiħabbat imma saħħa tremenda fuq is-saqaf. Imma il-ħna xej, għajjat xej, storbi, just dam din fuq il-karozza. U li jena ksaħt, literalment tajjart il-kafe minn Minn fuq. Provajt nistartja l-karozza, ma stajt nistartja x'qabdin neroda. Ovvjament, dik tfajla li kelli dak iż-żmien kesħed. Esperjenza tal-isqi u koll. Żgur, għatni li aħna rajnjom dal-affarijiet. Kif startjajt, sparixxa kollox, literalment tala kollox. U anka nida mal-karozza telqet. Interessanti, eżempju, Mirko kien għall-istoria simili. Ġifieri, u jien naf storja oħra, ġifieri, l-istess ħaġa. Imma postijiet differenti, waħda eh, bla tal-bajda u l-oħra l-imqabba. U l-istess, l-istess. U kien hemm storja oħra għandu mhux il-bla tal-bajda, San Ġwan tal-Balal. Kont qrajt storja simili li ġrat l-istess ħaġa infatti kif qrajtha ftakart fija jien mal-ewwel. Li kien hemm koppja insomma fej kappella u ġarhom l-istess ħaġa speċjalment. Tirrepeti ruħha l-ħaġa jisa. Kif? Jisa tirrepeti ruħha l-ħaġa. Issa kien hemm xi ħaġa simili, fimt, ma jiena esperjenzajta din. Esperjenza ta' U kemm ħalli timpat fuq? Fem,
niftakar fija mhux nibża ta' ġifieri, imma dakinhar bżajt, jena dik il-verità bżajt għax kważi bil taħti bil-biża. Hmm.
Jista' jkun forsi kien hemm xi ħaġa fuq il-karozza u mhux madwar il-karozza u bdiet tagħmel daw indel. Flima sens. Xinti li bdejt tisma suxat taħabbat fuq il-karozza. Ah, Sib suxat- damage fuq il-karozza. Le damage ma sibx. Xejn. Xejn. Pal vibration ġifieri qed tgħid. inti. Eżatt. Ah, Jista' jkun kienet xi ħaġa fuq il-karozza u mhux madwar il-karozza. Allura daliet minn fejn ġew.
Appuntu bdiet tagħmel id-dellijiet li forsi kien hemm xi ħaġa fuq il-karozza bdiet tagħmel id-dellijiet. Le dawk kienu din li rajt figuri, issa qed tara bnina uman, imma kien xi ħaġa twila sewda, fim? Issa sudell ta' persuna per. Inti most likely bdejt tara minn hawn l-isfel jew bdejt tara l-figura sieħa?
Li niftakar eżatt, qed nara figura irqiqa Sieħa ġifieri jekk imma. Minn rasha.
Imma mhux qed nara mhux qed nara bħall-persuna se qed tara dil. Ġifieri l-karozza kemm kienet għalja tiegħek? Kif? Il-karozza kemm kienet għalja? Tiegħi baxxa x'ina karozza ta' Honda Civic għandi ma baxx. Imma ġifieri persuna stajt nara sew id-del stajt nara minn barra fimt. Imma peress li kien hemm karozza binnita ma stajtx nara nagħraf x'hemm, just dell. Imma jiġifieri d-dell jispiċċa hemm ma' tieqa, għax qed nipprova nagħmel sens. Eh, laqta.
Eh? Ħaġa sewda? Minn ma' tieqa.
Issa qed tara lighthouse imma flok qed tara mid-dawl qed tara. Għad il-persuna bil-fors kienet tkun qasira. Ma retix minn barra. Dik kienet fuq Honda Civic u fil-baxx il-persuna li tkun qasira, ġifieri tkun ta' erba' piedi. Jista' jkun ma kif qed ngħidlek mhux qed nara l-wiċċ mhux qed nara xejn. U ma smajtx passi, xi ħaġa strana. La ilħna, la jgħat. Għax inti jekk inti tkun viċin tal-karozza biex tħabbat is-saqaf, inti kull ma ħatara sawek. Mhm. Qed tifhem xi ngħid. Messu xi ħadd tela fuq is-saqaf litteralment u beda jagħti bil-pon fuq, Dak it-tip ta'. Kont issibha ħara.
Għalhekk qed ngħidlek. Ma, ma, ma, il-karozza baqgħet telek wali ma saf ma, ma, ma, ma kellux damages. Interessanti.
Le, għax qed nipprova nagħmel sens minn ħaġa xi għandi stejjer, mhux għandi stejjer, imma ġieli naqra xi storja hekk tkun. Tkun simili forsi. Simili tagħha. Fem, provajt namel sens mill l-istoria tal-imqabba, l-istoria tal-imqabba kellimtu dirett il-persona ġifiri u l-istess li l-figura kienet. Ġifiri ma nafx. U l-istess il-karussa kienet bil-mizz ta' u bil-nidan kienet? Ne, xej, da ċastra l-għolra l-figura ħirġa minn fuq saqaf ta' binja. Unbad il-figura ġit fej karozza tijaw għabdet id-dur mal-karozza.

toqgħod l-isla, ix-xatt. U jienu ġej lura mill kif ħanqabad l-addolorata biex niftehmu. Għal domor ġeqbat l-addolorata dawra fejn il-wan sawa minn wara u bat l-domoro. Ġej mill-addolorata sad-dar fejn uqgħod jien, swadar, msita. Ħassejt preżenza ħdejja. Ġifieri karozza ma kien hemm ħadd xi nwassalt it-tfajla u t-tfajla insomma. Ovvjament bdejt inħoss preżenza miegħi ħdejja. U nkollu nħares, nħossni kważi paranoid li hemm xi ħadd imma dik xi ħadd mhux qed inħossha miegħi ma mhux qed tidher xejn. Just qed tgħidli m'għandekx għalfejn tibża'. Bdejt nħossni sinku. Kelli ħafna mixed emotions. Seket dil-xkien taw dil-prezenza bdiet tajli m'għandek xarfej tibża. Ħossu komdu miegħi. U jien fis-sqaw taqbad tajt. U bdejt nħossni xorta qiegħed uncomfortable fiha s-sitwazzjoni fint, għax ovvjament m'hemm ħadd. U li baqgħet miegħi dan il-film baqa' miegħi sakemm wasalt id-dar. Is-suqa tal-imsida. Kienu xi tlieta u nofs ta' filgħodu, xi kont noħroġ tard niftakar u mbagħad nidħol tard id-dar. Ovvjament ma kien hemm ħadd fit-triq parkejt il-karozza jien qudiem id-dar u l-lukjajta. U f'temp forsi ta' two seconds kull ma għamilt għamilt waħdek, ġi ħares li x-xelluk niftakar ta' triq Minn taħt il-għajnek u nara persuna ma mhux it wasn't uh, transparent ghost jew xi ħaġa. Qed nara qed nara lilek qudiemi jekk no bot forsi minn hawn u intu forsi darbora. Um, persuna ta' tfajla, figura, pulita sabiħa dil-mara, u ċċajiex għalek, xara nokli, u tħares lejja direttament fajnejek u titħaqli. Sattaj li

Xi ħsejjes jew hekk jew xi affarijiet oħra? Xejn.
Just rajt lilha. Se jista' jkun forsi daqskemm il-moħħ beda jipproċessa li qed nara xi ħaġa jew qed nibża. Ma ma naħsibx għax xi rajta litteralment rajta li fis-sens li tgħaddi. Xi kultant il-moħħ ma jaħdimx u jipprova jipproċessa xi affarijiet, eżempju, taf li l-kulur vjola ma jeżistix. dak jipproċessaħ il-moħħ m'għandux way ta' kif jgħidlek error. Allura jipproċessaħ hekk. Min jaf, il-fenomenu vera stram ħafna. U għandek xi esperjenza tal-UFO wkoll li jux. Esperjenza ta' U kif ġew l-ewwel l-esperjenza tal-UFO jew l-esperjenza tal-paranormal l-ewwel? L-ewwel tal-UFO kont tal-livell Kelli esperjenzi ta' paranormal meta kont tifel ukoll, biss però m'għadniex niftakarhom daqshekk. Ommi kienet tara ħafna dak iż-żmien ukoll. Imma ma nixtieqx nidħol fihom daqshekk għax inkella ma nifqu qatt ukoll. Le, esperjenza tal-UFO, as such, kelli dawk is-seba' snin, sitta seba' snin, kont daqsxejn iżgħar mit-tifel tiegħi. U Taf x'kien l-annu? 1986 xi ħaġa hekk. Xi 86 kien. Dak iż-żmien missier kien jaħdem fl-armata kien soldat u kien għassa. U aħna konna nqogħdu birkirkara fejn il-bathroom design biex niftehmu. Kważi li klin. Kanna flett hemmhekk u missieri kien għassa ma kienx ma d-dar u dak iż-żmien ommi kienet tiġi aħna kellna korrutur twil bil-kamra ta' ommi u tiegħi. U għammi kienet tiġi taqra l-istorja qabel norqod jekk bil-lampa dejjem dejjem bil-lampa norqod. Illum il-ġurnata norqod fid-dlam biss però tkun tifel kont nibża ħafna kittib nkun fid-dlam ħossni klausofobik. Dejjem bil-lamp xejt f'ħdejja u taqra l-ktieb. U kienu forsi dawk il ma kienx tar tard kien xinu 8 nofs, tista' billej. Bħala ħin. U niftakar f'fem minnhom qed taqra l-istorja u f'fem minnhom daħal dawl, daħal balla dawl, ikkulurit. Ma da dawl mhux dawl normal, kien sabiħek dawl vivaċi ħafna, brajt, aħmar, viola, minn Kull kulur biex niftehmu. Minn ġottiqa ġifieri. Minn ġottiqa ma tiqa kienet magħluqa bil-portiera. Jien kelli s-sodda ġifieri kellna żewġ sodda single beds, jien kont fuq naħa tal-ħajt, mbagħad kien hawn sodda naħa tat-tieqa. U kien jidher daqs li kieku m'hemmx portiera? Daħal.
Dawl daħal. Daħal direttament. U ovvjament jiena ta' tifel li kont, għattela mattela naħseb hawn helikopter minn tad-dadin, jew jagħmlu skerġ. Imma kien kellu ħoss partikolari um, dal-oġġett kien.

Kif fetħet il-ħtieqa nħasdet. U qaltli bdiet temtem, qaltli tlaqna fil-kamra tas-sodda tiegħi, qaltli int ħatorqod miegħi llum. Beżgħet. U ma qaltlix x'rat. U meta għadda daqsxejn żmien u ġifieri ommi rata di x'kienet, qaltli qaltli kull ma rajt qaltli diska ma kienx kbira ħafna. Forsi kien fiha 3 meters bħala wajt. U kienet fuq il-bejt, kienet daqsxejn aktar għalim il-bejt tagħna, sa l-kamra tiegħek nisma' l-bejt. U kif ommi fetħet il-portiera, ovvjament di sparat il-fuq imma speed of light qawwi, ġifieri dak it-tip. Ġifieri kif fetħet il-portiera.
Il-portiera.
Di ħaġa recurring kif ġifieri kif jindunaw in-nies bihom, bum. Umbat konna sirna smajna msomma fuq il-ħabarijiet u fuq il-gazzetta, dak iż-żmien kienu joħorġu l-gazzetti li kienu raw UFO sighting fuq Birkirkara. Most likely Lawrence Sultana kien involut għax dak kien jikteb. Mhm. Infatti.
Ehm, Le, mux kien jikteb, sorry, kien. kien... Ej, wejwa, s-set niftakar, għax kien għalli kien jaqra clippings, għax tkellimt ma' Lorenz Sultana, u kien għalli kien kienu kunem xie sezzjoni fil-gazzetta fuq. So, dik kienet front page, jemmu? Estja. Dik kienet front page, għax niftakara, niftakara ċara. Kienet fuq il-front page. U nixtieq sissa salum il-ġurnata mmur il-biblioteka Albert nfittex biex nerġa' nara din il-gazzetta u nġib naqa' memorji ta' meta kont ta' kelli dal. Insibuha ta' Insibuha interessanti. L-annu kien Novembru żgur, ma nafx hekk mhux 8 ta' Novembru, xi 1986 kienu. Tibqa' tiftakar, eh?
Bqajt niftakar dik hija. Propjament kif għatlek ommi rat is-sajting jiena kull ma rajt dak id-dawl dieħel fil-kamra u l-ħoss.

f'affarijiet, ma mhux dak it-tip. Ġeneralment. Brain washjata.
Kif jaraw xi ħaġa xi UFO jew xi dawl u hekk jgħidu l-ostja il-Madonna. Dak it-tip, dak it-tip. Jew ġelanġlu.
Gabriel.
Le, le, ma nafx kienet, ġifieri ma nistgħux ngħidu x'kienet. Dak iż-żmien fl-86 Drones ma kienx hawn. Na, żgur għandna ma kienx. Ġifieri satelliti ma naħsibx ħajinżlu kważi mal-bejt. Possibbli dak iż-żmien. Ġifieri ommi li rat ftit il fuq mill-bejt kien qed diska. Se qed tara diska tal-aluminju hekk. Kif spjegat li għax ma rajt xejn. fis-sema u sparat. U darb'oħra jgħat paċefil ukoll biex ngħid xaġa ta' malajdi u konna niżlin lejn bambu hekk u hemmhekk open sky fis-sajf. Fis-sajf. Kull ma rajt isu bħal oġġett mill-bot, ma nafx kien, issa jista' jkun satellita wkoll. U bdiet tagħmel pattern li. Eh? Le, le, bro.
Is-satelliti ma jagħmlux pattern. Is-satelliti jabdu triq. Jabdu hekk. U dit tagħmel pattern sejrek Dawk UFOs li għamlu pretend. Eżempju skwer u sibet l tara bħal intemm fuq. Għalli l-istess qed nara. Imma mhux ma rajtniex disk xejn. Ġast eh, dawl, dawl l-aħmar jew x'kien. Msiex kien, ma kien. U bada jagħmel forma ta' skwer eżempju. U bat fil minnu ma waħdek u telet. Astja.
Darbtejn mela rajthom bro. Niftakar jien darbtej, jista' jkun rajt forsi xi ħaġa oħra, ma niftakarx, ma għaddiet għal tad-dar tagħna u tommi. Interessanti se nsemmaħu s-sam. Nsemmaħulhom.
Grazzi Gilbert. Grazzi lilek ukoll tal-istedina. Forsi jekk ikollok xi storja fil-futur. Nerġgħu nintaqgħu għal darb'oħra.

and that no one had ever been able to find a rational explanation.
Grazzi siebi tal-li għacċettajt. Jena u inti tul ħajti diem narak l-emmolaw. U l-istess koprejt li għanna naqodu fl-istess akkwati u kol. Eżatti.
U fl-istess skola u kol. Fl-istess skola.
Jaddi zmin men. Inti kellek esperienza fl-istess sena tijie. 1997. Ejja, 1997.
Tista' tgħidli daqsxejn fid-dettall hekk toħodna naqra fl-istorja kif kif ġrat? Mela, eh, daka kien fis-sajf ta' 1997. Ehm, konna din eh, koċ tfal, u dak iż-żmien 1997 ifhem li tfal. Kelli bejn 12-13 jien. Konna din eh, baħar iċċaq. Eh, fil-biċċa fejn hemm illum hemm ix-showers u t-toilets. U issa ta' biex niftemu qabel ma nkomplilek ġifieri kien hemm jiena ġifieri kien hemm ħuti u kien hemm il-ħbib xi ħbib tagħna ġifieri wkoll. U jisu kulħadd raħħa jisu mill-angolu tiegħu din il-ħaġa. Dana kien hemm eh, forma ta' triangle fis-sema, sewda, bla mingħajr ħoss ta' xejn. Ħoss xal mhux jiġri xejn. Eh, sewda iktar mis-sema u bla dawl kienet issa jiena rajta bla dawl, però ftit momenti qabel laħqu rawa ħuti u kellha xi dwalijiet. Kellha dawl u dak id-dawl ngħid li mhux qawwi. U di, insomma, ġviri tatna ċans narawa sew. Ġi ma kienx ħaġa fi split of a second, damet ġviri bħala fuq minuta żgur. Qed li
il-kulur tagħha kien dlam ħafna. Eh, stajt jisek tara xi ġifieri inti stajt tara struttura bħal struttura ġifieri. Meta tara l-ajruplan tara rajt is-soluwett inti. Eh, i, isa kienet. Illum inventaw dal-iswit għaw il-vanta black. Vanta black, iju. Eh, isa kienet sew daktar mis-sema. Ebżol, ebżol, ebżol. Eh, u isa indunajna li tipo li hemm xi ħaġa x'fej kien hemm, ma bdewx jidru l-istil. Hmm. U hemmhekk jidru l-istil dak iż-żmien. Żgur jidru, dan fil dak iż-żmien bħala light pollution kienet inqas. Mhm. U di sa kienet edha fuq l-erja tagħna bħala u l-bejtu ieħor kienet jisaw. Jien naf f'għoli ta' hotel, għar għolja mhux ħażin, jiġifieri hekk jien naf tipu l-Hilton jew hekk. U bdiet miexja fuqna hekk u f'daqqa waħda di baqgħet sejra lejn it-torri eh, naħta Pembroke biex niftehmu. Kemm kemm kienet kbira?
Jien nikkalkula jtu daqs ġixxara banks. Bejtu ieħor. Għax doli għarraq bik. Ija, maġi ma kien zaħira zaħira, għax inta raħħajk, ġivi ma kien zaħira zaħira, bekket nejlek. Isu hekk daqs għax kieku daqs karozza kieku tidher tikka.
Għalhekk qed ngħidlek li jista' jkun ikbar. Jista' jkun ukoll. Issa di bla ħoss ta' xejn, jiena bħala sis ma smajt xejn ġifieri. U iddur fuq anfisa, hekk, imma peress li kienet sewda faħma, isek isek ma tantx tkun tista' taqbad bħala forma tagħha. X'inhi triangolari u trufijiet għat-tont mhux għall-ponta. Trufijiet għat-tont. Eh, ġifiri rajt stajt raħħa definita int. Ejja, bdiet peress li bdiet dur fuq nfisa. Qed tifhem peress bdiet dur fuq nfisa, inti jisek taruħhom bat is-sajds tagħha. Inti qed li ħuk li ħor qed li raxi dwar li jagħmel zigzag. Issa ħija li ħor naħseb raħħa xi ftit żgħira qabel ma rajta jiena. U kien qed jimxi fi triq, qed iħares lejn l-art. U l-art beda jara, jisu li kien għażajra dawl, Mitfi, ngħidlu jiena, u meta hu ħares 'il fuq dak id-dawl intefa'. U hu jgħid illi x'ħin intefa' dak id-dawl, minn fejn kien ġej dak is-sors ta' dawl, qisu bħal meta tintefa' bozza, taf li sa tintefa' imma tibqa' dik in-naqra, Dim. dik in-naqra dim hekk, qisu għamel dik, dik is-sekonda hekk. Sadattant ħieġ jiġri fejn konna qegħdin aħna, u mbagħad minn hemm 'il quddiem, dak li għidtlek jiena, tipo dak li rajt jiena, rajniha kollha kemm aħna flimkien.
U Betty baqgħet sejra.
U kien hemm il-ġenituri tagħkom? Le, il-ġenituri kienu din hemm però ma raw xejn, ma kinux qegħdin f'dik il-parti fejn qegħdin aħna. U m'għemnukomx żgur. Ifhimni, għemnuna ta' għax konna kont żgħażagħ, kien hemm oħrajn ġifieri, kien hemm tfal oħra li rawha di. Għax eżempju jiena
dak iż-żmien kont immur il-mużew hekk, ħamrun. ma kienux jemnu kien nis. U ma li għandu, fim, jgħani fil-esperienza tiegħi jisom, jisom. Dak iż-żmien kienu konna iktar jekk. Mhux mhux ma jemnux, jisom jippruvaw jnessewilek. Mm. Fimt? Fil-fatt imbagħad għamil żmien jisni ma tajx kasa jien iktar, jisni nsejta. Sħabek ma jemnux l-iskola vera. Sħabi kull ma kien hemm wieħed biss. Sewa li jisni kont niftaħ qalbi miegħu jisu kien jemminni għax anka u forsi kellu xi esperjenzi u hekk ukoll. Ehm, U Pero mbagħad għamilna żmien fissati, eh, ġifieri, konna nixu magazines daw tal-X Factor u sightings u hekk. Mm.
Kont mur il-belt u koll, ġifieri. Għandak tinżel dak it-terz. Kien hemm ukoll ħamrun ukoll biħel tal-magazines. Ejja, rejt.
Ta' fej l-knisja. Kien hemm wieħed fej knisja u kien hemm wieħed ukoll viċin il-pjazza ukoll tal-ħamrun. U mbagħad kien hemm żmien abbandun sħiħ, ma bqax nagħti kas ta' xejn dal-affarijiet ġifieri. U ngħidlek il-verità f'dak iż-żminijiet qisu ma tantx bqajt nosserva għax isek ma tafx inti isek ma se tara xi ħaġa jekk toqgħod tosserva. Isni abbandunajt kollox ma bqajtx nagħti każ, kelli qisu Xorta tibqa' tħares il fuq. Xorta ta' ejwa, xorta, xorta, anka teleskops fil-fatt eh, konna xtrajna minn dawn il-ġbiri tal-hobby, sawek imma tara xi ħaġa. Dik kienet strambu ħafna eh, dik ġifieri. Eh. Mbagħad wara kellek esperjenza oħra ġifieri. Mbagħad l-oħra l-esperjenza l-oħra kienet totalment differenti.
Ehm, Ta' ma ġanni, ġanni nafu wkoll. Eħe. Ehm, dik li dik li kienet ukoll baħar iċċaq. Eh, dik eh, kienet saret ħuġiġa kbira fejn il-misbla. Jekk missejjer żball kienu nħarqu xi balla tajers. U kien dak iż-żmien, da biex niftehmu bħala żminijiet kien qisu xi xi 2003 naħseb għax kont diġà ġibt il-liċenzja, jiġifieri xi ħaġa hekk. U kien dak iż-żmien su kulħadd qabad jifraħ bil-kameras, ikollok 5 megapixel kamera li taf xi tisir għandek. U kellna kamera men u bdejna nieħdu l-videos bejnietna niċċajtaw u ħadna dal-video, ħadna video. Sfortunatament ħassalli kollox men, għax ilu seda fuq 20 sena. U konna ħadna video ta' din il-ħuġġieġa ta' dan id-duħħan. U għaddiet insomma, meta bdejna naraw il-video, rajna l-minġu dak id-duħħan, rajna xi ħaġa sewda ttir. Jiġifieri bħala bħala direction biex intik biex intik eh, x'ismu. Isek, jiġifieri jekk inti qed baħar iċċaqat ħares lejn il-miżbla. Jiġifieri mill-miżbla qed ittir lejn naħa tax-xelluk, qed ittir lejn l-art iktar milli lejn mhux lejn il-baħar, jiġifieri qed ittir lejn l-art. U għaddiet, rajna fuq il-video aħna u rajni x'kas. Però dakinhar stess kien hemm xi nies li mdina. Qegħdin jaraw tipo d-duħħan min-naħa l-oħra da ta' Malta. U kienu kien hemm xi nies li jirrapportaw li raw xi ħaġa ttir ukoll. Assi.
Eh, u kien hemm eżempju għallhom dwar għedu eżempju xi ċindu tal-gass. Imma jena rajta wis stramba minn ċindu tal-gass tipo iti. Għabad direzzjoni baqa sejjer ġifieri. Direzzjoni kienet isa nofston tek ġifieri tarek u reġa' niżel ġifieri, ma kważi kważi għad-dritt. Imma jrid ikollok power kbir biex inti ttir. Ġenra gas mhux ħajamel hekk, jinfaqa' jisplodi, jtir forsi naqra, imma mhux jtir metri twalet ngħidlek ta' ġifieri jien jekk taraħħa hekk, ġifieri U niftakar dik hemm xi artiklu eh, fuq fuq xi gazzetta lokali. Kienu qalu li kemm xi xi UFO sighting. Minnaħa tal-Indina, Direzzjoni lejn il-Magħrab. Astja. Ejja. U inti jew positif ukoll. Oh, positif, iva.
Interessanti, paranormal kelkom. Un bat paranormal dik li Ħutek.
Ħuti,
naħseb, naħseb kollha kemm aħna ta' ejwa ta' għax per eżempju għandi ħija ta' qabli per eżempju għadda mum waħda Ma tantx naf nispjegahielek sewwa, ġieli kemm-il darba smajtu jgħidha, però iktar tipo hu jista' li jista' jgħidhielek. Kieku jiġi King.
Però trid intik naqra żgħira ħjiel tagħha. Ejjew, ejjew, interessanti.
Dana kien hu u t-tfajla tiegħu, illum il-mara tiegħu. Kienu għaddejn iċ-ċimiterju u marru ġifieri fuq il-qabar tan-nannu, tal-mara tiegħu. U daw ftit qabel xtraw bukket fjuri biex jitfa' fuq il-qabar. U xi waslu insomma fejn il-qabar u hekk dik bdiet tnaddaf bħal speċi ta' u tpoġġi l-fjuri u hekk. U hija qabad il-gazzetta li kien hemm il-fjuri mqabbdi, ir-rumbla trid ipoġġuha fiha u hekk, qabad il-gazzetta. U fetaħ hekk sakemm dik qiegħda tirranġaw hekk u beda jaqra ħejja. U beda jara insomma ġuvni tat-tali età, insomma kien l-anniversarju għal-ġurnata propja. Għala sena mejjet dan il-ġuvni kellu accident bil-karozza insomma hekk. Sadattant il-mara ta' ħija edha tajdlu lil ħija. Għallu li ħasal da l-qabar ta' maġemp il-nannu taf minu U bdiet tgħidlu minn l-istorja ta' dan il-ġuvni. Kumulazzjoni.
E ġifieri daw marru fuq qabar ta' nannu tagħha. U l-qabar ta' maġembu hemm dak il-bniedem mitfun. Ġifieri bl-isem u bil-kunjom u b'kollox ta' ġifieri tagħtu. Kombinazzjoni.
Kombinazzjoni kbira di. Issa biex taxxa aħija kellu l-istess karozza bħalma kellu da.
Iwa.
U dak id-nar għalla għalla tlaqna li d-dam u naħorġux il-lum ġbi. Nintafaw hemm, bħal spieġi, u jek kienet naqra jek dik dik l-istorja. Bezzatu naqra u fimni. Eżatti, dik li jeda tajt f'dak il-moment u għet jaqra fuq gazzetta.

Ma qrajtux, jena. Kif tfehma hi?
Dita hawn.
Jiet qassis sewwa.
Ija, ma kienx waħedha.
Imma jista' jkun li mhux qassis, imma xi ħadd libes ċoqqa. Ifhim li hi naħseb naħseb iktar patri mill-qassis fil-verità. Hmm. Iktar patri naħseb kien. Oka kienu qegħdin eh, il-ħamrun eh, kif ħanqbad nispjegalek fejn bejtu ieħor. Bejna Ħamrun l-Imsida u Santa Venera biex niftiehmu. Mhm. Dik il-parti. Biċċa ta' San Franġisk hemm. Proset, ma aktar l-isfel sawa. U dawna kienu kienu xi ħdax ta' bil-lejl ġifieri ta' daw kox tfal qed jilagħbu hemm u jitkellmu da. Eh, u ta' ġi raġel ġifieri, ġifieri kemm it-siju ta' ġifieri hemm ħbib tagħhom. U di l-istorja by the way, eh, milux intqajt mal-ħabib familjari tagħna, ah, ħabib tal-familja tagħna ġifieri li kien dak iż-żmien kien tifel kien magħhom hemmhekk. U għetlu dik l-istorja jien għetlu kemm darba tgħidili ommi jien tal-qassis u reġa' qalili. U eżattiment jgħidili dan dal-bniedem qalili l-istess, bħalma jgħidha tirjuri bħalma tajda ommi. Ġifieri dawn kienu kollha flimkien. Dawna kienu qed jilagħbu hemmhekk jimsommu jitkellmu ġi dan ir-raġel qassis

Il-Ħamrun jiġifieri għax naħseb lejn tal-Braxia mbagħad jiġi. Naħseb.
Jew hemmhekk imbagħad jew nkella naħa l-oħra. U daw tat-tfal li kienu ġemiteri kemm ħad tkun taf inti kemm naf kemm kellhom żmien daw għaxar snin. Qalulu pereżempju l-aħjar tibqa' tila dik it-triq. Kien hemm dix toroq, waħda kienet tkun mixawla bil-dana u l-aħħar kemm oħra naqa' mudlama. U da telaq mill-oħra, mill-mudlama, U ommi tgħid u l-oħrajn illi da qisu l-passi tiegħu kienu in arja lanqas beda jiċċallaqhom saqajh. Qisu qed jimxi fuq konvejer men, imma in arja. Hekk qisu dak is-sitt pulzieri maqtugħ mill-art. U u bil bil dik x'għidilha u tal-qassisin John dik dik in-naqa twila hekk, issa issa tkaxkar warajh hekk, imma xorta maqtugħ mill-art. Vera stramba għastja. Ah, interessanti, għax Ejja. edha fuq ktib l-istess storja. Ma konx naf biha din.
Mhux hawn Malta, imma Aha. eh, South America, mm, l-istess storja ġifieri. Interessanti. Ejja, ejja, interessanti.
Grazzi, forsi jiġu ħutek, ma naf. Ejwa. Nisema minn l-angoli li l-oħrajn. U għandi l-oħra ta' Selmun ti. Eh, ta' Selmun, iwa bil-ħak. Għazdi naħseb li tawda li bezzatni fil-verita jena. Ta' Selmun. Dana kien xie 2000, 2008, eh, konna din camping Selmun fil-Beriks. Ġviri armajna l-kampijiet ġewwa l-Beriks ta' Selmun. U konna grupp ta' xi 8 minn nies U ftehim na msomma eh, xi sitta minna hekk msomma morna nimxu bil-lejl. U tnejn l-oħra deċidaw li jibqgħu jibqgħu hemmhekk msomma fil-barracks. Qallu naħna ħamuru norqdu pa speċi u ntom morru da. U xi naħna mxejna mhux ħażin jisu saqna iktar viċin il-baħar lejn jisu gżer ta' San Pawl. Ċemplunna daw. U għalunna għalun nisma' għalun nontom rġetu ġejtu jgħaw. Anzi, qabdu li sebxin. Ejwa, le le ma kemm reception. U qalulna bħal speċi qegħdin titnejku jew xi ħaġa. U għedtlu x'ġara? Qalli jew la għaliex għandna n-nejk minnhom. Qalli jew ġara xi ħaġa, qalli jew daħal xi ħadd. Għedtlu mhux xi kelb jew hekk, u qalli isma' minni issa da min hu da ħabib tiegħi, dak tgħidlu xi ħaġa inti jekk paranormali jaqbad jitnejjek bik. Għax ma jemmen f'xejn kien. Ħalli għalih mbagħad hu għandu l-esperjenzi tiegħu issa. U morna msomma u sibnihom imwerwrin minn bojod karti. Għedtlu xi ġara minn, qalli kien hawn, qalli nismgħu passi. Qalli nismgħu passi minn hawnhekk, qalli bdejna nismgħu ħsejjes, qalli sakemm qed jgħidli hekk. Mbagħad nisma' l-passi jiena minn. U l-mara tiegħu ħarset lejja x'indunat li anke qed nisma' qed li qaw tismagħhom intu wkoll issa. Għat-tliema ta' hija li x'inhi bħala speċi. Għax jien laqas bdejt nemmen ġifieri għall-ewwel. U hekk hekk kienet iġifieri biċċa xogħol waqt li sakemm qegħdin nitkellmu. Il-passi kif kienu?
Il-passi jisu jisu l-pass qed iħok qed jitkaxkar, mhux pass mhux pass b'saħħtu, jisu pass Mejjet ngħidlu jien taf kif bla saħħa hekk. U ġifieri jinstama, ta' mhux mhux ftit, ġifieri jinstama. Li minnhom kelli ħabib tiegħi, ġifieri magħna, għax kellna ġenerit ma setax jaħdem dal-istess ġenerit, ermen. U insomma kellna flad lejt da fetaħa l-lidi u kemm minni lejt qabbada ma' batri ta' karozza, għax kellna l-batris xorta, u xenna di flad lejt hekk aħna tfajna waraja biex hekk jidħol xi ħadd jisu jara dak id-dawlu. Imma aħna nkunu nistgħu narawh. Intfajna wara din il-floodlight u letterament bejni u bejnek qed bdejt nisma' dak is-sound hekk mal-art. U twerwirna men. Qed ngħidlek kienet tal-biża'. Il-qbadna ħriġna l-barra u għamilna kważi lejl barra l-beriks jiġifieri. U għaddiet, jiġifieri mbagħad l-għada interta kien il-ħadd u kellna nżarmaw. U mbagħad xi ftit ta' żmien wara. Lejl sħiħ ġifieri.
Ejwa, damet ħafna din biex xogħol għaddejja. Damet ħafna u kesħa tremenda fi min kien kienet kien xitwa ġifieri. U kulħadd esperjenza l-istess ħaġa jew kien hemm xi ħadd li esperjenza xi ħaġa oħra differenti. Mm, le, kulħadd l-istess kesħa kesħa.
U dawn il-passi. U dawn il-passi.
Sorry, u kien hemm xi ħadd li qisu qisu ħass dak il-feeling ta' qisu nifs. Jiena ma sma ma ħassejtux dak il-nifs, fimti? U hemm minnu tipo anke bdejt nifissa bdejt nara dak qisu dik labra fl-arja eh, ah. biex nara kux qed tiċċaqlaq ta' fimti jew hekk dal-affarijiet jisni għax jista' tqassisni bdejt nemmen fl-istess ħin. Ejwa, ġifieri imbagħad jisni komplet nikkonferma għax imbagħad ftit ta' żmien wara Kienet isir programm fuq dan l-affarijiet ukoll u kien hemm xi grupp marru sellmu u marru ġo ta' l-barracks jiġifieri partikolari u esperjenzaw xi ħaġa wkoll. Dak leħen imma. Dak il-leħen, jekk mhux sejjer żball kienu raw figura fuq il-recording.
Hekk jgħidu iva. Dik ta' dik l-iktar, dik beżżatna kienet. Il-fatt illi meta ma tkun għax jekk tkun waħdek biss jisek tajt forsi qed nimmaġina. Mm, għax ma tkun żgħar kif timmaġina kemm trid. Jew tgħid il-losti dirħaxi xallu. Jista' jkun nifhem għax drink ġo moħħok tkun kemm dik ikollok. Imma kulħadd. Kulħadd.
Diffiċli. Grazzi ma nasieħbi.
Thank you, Grazzi ħaġbi.